Хәерле көн! Ноктадан турга кадәрге ераклык һәм параллель турлар арасындагы ераклык темасы буенча практик өлешне башлыйбыз. Беренче мәсьәлә. Туры почмаклы CDE өчпочмагында CE гипотенузасы белән CD катетының суммасы 31 сантиметрга, Ә аларның аермасы өч сантиметрга тигез. Ц түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча ЦДЕ туры почмаклы өчпочмагы бирелгән, CD һәм CEның суммасы 31 сантиметр, CE һәм CDның аермасы өч сантиметрга тигез. Ц түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклыкны табарга кирәк. Ноктадан ДЕ турысына кадәрге ераклык С ноктасыннан шушы турыга үткәрелгән перпендикулярның озынлыгына тигез. Димәк, ул CD ягы. С түбәсеннән DE турысына кадәрге ераклык CD-га тигез. Димәк, безгә CD-ны табарга кирәк. Мәсьәләнең шарты буенча, беренчедән,

Икенче бирем. АБ турысы CD турысына параллель. ADC почмагы 30 градус, AD 6 сантиметр булса, бу турлар арасындагы ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча АБ һәм CD параллель турлары бирелгән. ADC почмагы 30 градуска тигез, AD кисемтәсе 6 сантиметрга тигез, АБ һәм CD параллель торлары арасындагы ераклыкны табарга кирәк. АБ һәм CD параллель. Димәк, ике параллель туры арасындагы ераклык AC перпендикулярына тигез. Димәк, безгә AC-ны табарга кирәк. ACD өчпочмагы туры почмаклы. С почмагы 90 градуска тигез. Туры почмаклы өчпочмакта Д почмагы 30 градус, АД 6 сантиметрга тигез. Туры почмаклы өчпочмакның үзлеге буенча Ягъни, 30 градуслы почмакка каршы ятучы АЦ катеты гипотенузаның яртысына тигез, ягъни АДның яртысына тигез була. АД 6 га тигез, Алтыны икегә бүлсәк, өч сантиметр килеп чыга. Димәк, АЦ кисемтәсе өч сантиметрга тигез. Өченче мәсьәлә. Ноктадан турыга перпендикуляр һәм авышма үткәрелгән. Аларның озынлыкларының суммасы 17 сантиметрга, ә аермасы 1 сантиметрга тигез. Ноктадан турга кадәрге ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча А турысы һәм бу ноктада ятмаган А ноктасы бирелгән. А ноктасыннан бу турыга АБ перпендикуляры һәм АС авышмасы үткәрелгән. Шулай ук АС һәм АБның суммасы унҗиде сантиметр, АС һәм АБның аермасы бер сантиметрга тигез икәнлеге билгеле. Ноктадан турга кадәрге ераклыкны табарга кирәк. Ноктадан Ягъни А ноктасыннан бирелгән А турысына кадәрге ераклык АБ перпендикулярның озынлыгына тигез. Димәк, АБны табарга кирәк. Беренчедән, АС һәм АБның аермасы бергә тигез. Димәк, АЦ АБдан 1 сантиметрга зуррак дигән сүз. Икенчедән, АЦ һәм АБның суммасы 17 сантиметр. АЦ үз чиратында АБ кушан бергә тигез булды. Бу тигезлектә атсыны абы кушам бер белән алыштырсак, абы кушам бер кушам абы тигез унҗиде килеп чыга. Әлеге тигезләмәне чишсәк, ике абы тигез унҗиде алам бер абы уналты бүләм икегә тигез. Димәк. Абы 8 сантиметр килеп чыга. Димәк, А ноктасыннан А турысына кадәрге ераклык 8 сантиметрга тигез. Ноктадан турга кадәрге ераклык һәм параллель турлар арасындагы ераклык темасы буенча практик өлешебез тәмам.